Tüweleme, şeýle hususy gurluşyk kärhanasynyň eýesi bolup oturmak, tüweleme, daşyňdan, şu daşyňdan agalaň uwanýanyna seň, o-da durkjaň. Şuny ýaly iniň agasy bolmak nähili ýakymly, nähili bir hili buýsançly bolsa gerek. Häzir-ä düýnem aýtdyň-a esasy. Ýo, düýnem aýtdyň-a, muny. Aýtdygymça aýdasym gelýär-dä, inim jan, sen meň inim ahyry, jan ýaljak inim, ýürekdeş inim, meň agamyň ogly-la sen! Gitjek ýeriň ýok başga ikimiz şeýle şeýle ýakyndyr ozal şeýle ýakyndyr. Hawa. Tüweleme ýöne başda hut kärana açjak bolanda köp kişi ynanmady. Men hökman Hojadurdy bir ýyla ýetip ýetmän batar diýdiler. Hany, tüweleme sered-ä bir ýylda nähili bir bir şeýle bir kärhanam ösýärdi. Hususy kärhana, gurluşyk kär näme diýseň islän zadyň bar-a hojanym. Aýalyna-da başda senem ynanmadyň maňa. Kim?
Sen. Menmi? Beý diýme, Hoja Durdy, beý diýme! Beý diýseň, agzyň gyşar. Meň agzym gyşar, eger şeý diýen bolsaň. Men bar-a, başda birinji bilen gollan men ahyry. Seň arkaňa kakdym-a, Hoja Durdy jan! Işiň lowaç bolsun, Hoja Durdy jan! Aý, oňa-şoňa maňa kakam bile diýdi, oňa şeý aýtma şony. Ana, şeý diýsene, şeý diý, Hoja Durdy jan! Hile şeý diý, men başda guwandym-a, şunuň ýaly kärhanaň, hususy kärhanaň ýolbaşçysy bolup oturan o daşyňdan bar-a, iki bolup bilemok-a jan!
Özümikidenmi?
Gowy saglyk sag. Hammam bara. Gutarmadyň mı ony?
Bak gutaramokda hoca doktor gutaramok. Indi şol hammamyň azajyk ýeri galdy. Aý bir sähelçejik ýer, bir bir ýarym metr, iki metr ýaly ýeri galdy indi. Indi gutaryp çyk barýan hoja durça. Indi şoňa bara, eger neme bolsa bara, bir bäş harta simont gerekdi ana. Ussalam üç gün bäri işsiz otyr. Etdi görem oramok, işleýäsem haw. Üç gün, üç gün bäri bakyp otyr, işsiz otyrlar. Ne? Ammarjy, eşeňmi?

Hemmekşi geň görýär how. Barar ýaly däl men Babara. Şeý diýýärler ahyryn seret. Bu goňşy bolan dost ýa şeý diýýär. Gidýäň özüň tagta getirýäň, özüň armatur getirýäň, özüň bir ýerden kerpiç getirip ýörsüň. Hojadurdy iniň ma, şony etmeli işi şu diýýärler. Birje jaňňa bitýä, iki sany ussa, bäş sany ussa getir diýseň getirýär şo diýip, şu goňşymam şeý diýýär maňa. Bolýar, bolýar. Bir, bir zat berseň,

Alo. Barýan o häzir. Barýan. Garaşma da maňa gaýtsyn da özünden bilip gaýtmana adam bir az ýagşylyk duýmana bir. Ay ne ben. Yo yo yo yo.
Alo. Şu cevap berildi ho özünden bilip gaýdybermene şol adam o. Yo. Hoşa durdy.
Näme? Bol ha baram. Telefon.
Ay kelime golla.
Bol ya.

Ol onuň öz söýgüsini Süýhatyň üsti bilen aýdýar. Süýhaty nähili ýazmaly? Süýhaty we Süýhatyň nähili täsir edip ýazmaly? Şo gyzyň kalbyny elemede çekip ýazýan ýazmaly. Ana!
Ana goja! Berekella! Süýhat bilen öz söýgüsini beýan etmeli. Aý, tüweleme, goja, berekella! Seň dünýägaraýşyň giň diýip men oglumdan ýaly aýdyp ýörler-ow. Hoja köp okaýar diýýär. Söýgi haty bilen.

Aja gaçdy we tagta döwülýär. Aja gaçanlar. At degşir, tagta diýen zat ýadyma düşdi-de. Senem şu şypbyryň aşagynda goýberýärdi maňa bir tagta gerekdä maňa bir. Doýdum aýtsa bir bäş-alty kub tagta gerek. Sebäbi üçüň aşagynda ýok-da bir. Bolar, bererin özüm, bererin oňa asyl. Belleseň esasy bellenini Geldi ol oglan Söýgat ýazmaly. Söýgat ýazdy, üsti-başy gakyşdyrdy, Söýgat ýazdy. Derrew maşyna mündi, maşyna barýaryn seňki ýakdan. Tekeler gaýrylypdyr. Kimiň?

Bir çagajyk oýnap ýör.
Ana, ana, Näme görýär? ýanly çagakjyk, ýaşy oglanjykdyr. Öz söýgi hatyny şo gyz iberýär. Bolmy? Berekella hoja.
Tabyrrak gyz hoja. Men diýýän aw, sen dünýä garaýşyň gaty giň. Tüwele. Aý görýär eserim öz özi gidip barýar, gidip barýar. Ol barýan saýany greýder ýaly çöpläp barmazdyr bärde.

Aýt aýt otur. Gel şuny bir aýdaýyň.
Şuny hekaýa etmäni uly möçberdir, uly roman edeymi şuny?
Bolar. Jaýat fikir. Bilýärsiň şuňa maňa maslahat berjegini. Hocam taňra kadın. Şuna bana der. Özüm kömek eder sana.
Ona mani edeyim. Sağ ol. Sen de tamamım şeyle de. Tamam dart kılır, dart kılır. Okuyucu var okanlar.

Hä, sizmi ýaşuly? Ýükländirler, hemme zady men aýtdym-a, düýnem size düşündirip aýtdym, ýükländirler. Ýaşuly, men özüm aýtdym-a, ýüklärler oglana, gaýgy etme, biziň hususy kärhanamyz, öz işimiz, etmek işimiz, bilýäs özümiz. Hawa. Bor bor bor sag bol. Mümkin Geliber hanym geliber. Ine başlyk demini unjy duran şaýy şu. Ýeke özüm işden bokurdymdan geçenok başlyga da berdim alyp gaýtdym. Geçiň başlyk. Haýallatda işi ýaňky adam bor. Jan edip bir gepläp başlaýa görýin bari bir gepläp başlaýyn menem haýran bolýan.

Olar ýok. Bolar bol, bolar bol, o näme üçin? Bolar bol. Bu näme beýle bolýar? Akylyň haýran başga. Göz bilen gaşyň arasynda näme beýle bolýar, ganym? Maňa oýun gerekkä, men şu wagt ýetişemok, gandym işim kän. Oýun gerekdir. Göz bilen gaşyň arasynda depek ýok. Nerde? Täze depede. Täze.
Bilýän, düýn aldygyz meni gutly bolsun diýdim ha başlyk. Gutly bolsun diýseň-de iki gözüňe telpekde diýdim. Ýöne pikir etme, hiç men müňkürlik jezasy hal bermedim, ynandym. Gandym. Sen ýaňy, ştada, men bilen çaý içen bolup, Öz gözüňe çöp dakan bolup. Meň gözüme çöp atdyň we. Diýýäňiz-ä başlyk.
Düşünýän oglanlar men oýuna-da düşünýän. Oýna demok-ow başlyk men bilemok telpegi.

Näme? Telpegä ýok başlyk. Haýran galýan ekdi. Palto many? Palto palto ýerde. Palto asyp goýdum.
Getir bäri kötü şu paltony. Paltony goý howsala, palto gözüň alyp dursun. Telpegi tak, telpek, telpek, tak, tak, tak, tak, diý. Boşa telpek, gowa. Göz bilen gaşyň arasynda goý bärde goý. Haýran galýan ekdi.
Gitmezmi?

O nähili üýtgeşik bolan zat ýok. Gaty üýtgeşik bolan zat bar gazmyň. Hawa onda gaty üýtgeşik zat bar bilen. Başlygyň telpegi ýok. Hä? Başlygyň telpegi ýok. Şo paltosy bilen telpegini asýan ýerinde paltosy barda, telpegi ýok.

Kim galdyrdy kagaý muny? He. Men muny başlyga görkezeýin.
Heý, Aşa däde. Men nirede başlyk bolsamam. Elmydama seni garowlym edýärdim. Ýa bar barymy edip ýanyma alyp gitýärdim, Araz.
Dogry, dogry. Bar eden ýagşylyklarymy ýere saldyň-da, sen ýere saldyň, ýere, ýere! Seret ýere! Şeýtdiň sen, ine! Näme bolýasaň-ow? Sora-da berilmejekmişdi. Näme, näme boldy, näme boldy-ow? Sora-da berilmejekmişdi.

Gowy görüp alnyň üstüne döw. Özüm begent bilen düýnden bäri barym tepbe galam bor. Ýagşam ýagşyny bilemokyn durun men häzir aýdyp bir içimi dökeýin saňa ýagşym. Aý bütün ýoldaşlaryň arasynda gowy dälä bir soranda berilmeje bu şuda näme bolup tepbe. Men muny baýdan aýt. Belet belet maňa gerek däl ol beýle. Men bütin oglary aýaga galdyryp, Wah, bu näme üçin beýdýän haşam? Soragda maňa bir gerek bir hyýaly münüp bir diýip göräýiň telpeň diýende men gysganjamyş telpegi. Telpek. Oýdaraýyn telpek diýip telpek, telpek şu telpek. Ýöne bir soranda bolýan adamdan sora, başlyk haýyş edýän, bir telpegiň mümkinmi bir sagatlyk, mümkinmi iki sagatlyk bererin saňa telpegi. Meniň men tutaryn men telpegi gurrun etjek oglum näl haşam?